Alo, nan dam dih hna maw? CBA Channel rak kan leng tawntu tuzaan ah hika hin hmanthlak ka van langhtermi kong he pehtlai in aa thawngchimnak le fianternak kha ka van tuah lai. Cucu ka chim dingmi cu hi hmanthlak hi February thla, uh, February thla ne hlei thum ah kha online biatak tein a van chuak i, a mi tampi nih kana cuh kan kalh uh, credit kanmah phoih le kanmah nih e kanmah phu nih e ti khan kan kan ti cucu khoika hmun timi kha an chim dih cang sihmanhsehlaw hika hin February thla ne hlei thum ah khan online ah a van post i February thla ne hlei nga khan sopum nih CCRC an phaisa le an media maka khan media team pawl hna nih khan fianternak an tuah ve kam khat le pakhat CC siseh uh, CNO CNDF siseh credit khi kamma ti bantuk khin i chu ti se lobby pawl kan ti la chu ralkap nih cun a thil dik mi kha ral hmun um mi nih cun an thei di sehmanhsehlaw ram leng in ral ram hmun um mi selo mi nih khan kemkip in a khi urap thluak ṭawlnak bantuk khin kanmah kan thil kan te kho kanmah phoih kan te kho ti bantuk khin a kan chim dih cucu kong he pehtlai in hika kong van chim ding kai tim i ka bia he rak ngai diu lo nan lungtlin si le ka chimmi hi nan lungtlin ve ko si le mipi sin zongah siar khawh rak zum te ti kha van chim ku du la zei hlan ah sopum nih CCRCE bia an helmi mi hi kong he pehtlai fianternak ka tuahmi kha van ngai la kan ngeih khawh in fianternak keimah nih ralbawi he ṭha tein kana chawnh i mi ka chawnh lio hna ah hin kana chawnh lio zong ah hin uh, amah CNO CNDF an ralkap CNDF kan ti la cu CNO an ralkap CNDF pawl zong an um mi tiang hi an bia le holh le hat an ti pawl zong hi ka van pih than te la a zeitluk in thla ramleng lei i upa pawl nih bia an chim tikah ramchung le ralkap ralkap hna nih munkhat rian an tuan tikah mi hmai in rak khah lonak zong ka van chim te lai lai zei si zong ah chawpum bia an hel i chawpum nih mi kong fianternak tu mi kha van ngai tam sang la mu kemi
timi hna kai saihtu pawl tampi Kha khammi kha liang tiin si kan ngah timi kha lobby ah khan hmun hnih in thu an rel. Cumi kha liang tiin si thuhmaan timi te kha te in nun sim thai bai ma. Uh, si uh, thu phan kha a leng tam tuk ruangah ka sut rau ri i ka ka ka thai ka thai a cang ka te pai cho te. Cu ruangah sim thai A si ko. Cumi si ko. Hmaisai ka rel zo la la kha ta. Zo zo faja nel kha. A du du a rel ve a du du a ngan ve a du du post ve i a a kan pi pakhat ni ta chu ka huat tuk lo ma mi tu phan a per tam tuk lo ma mi A news ka hmu ve ten ka thai pet a ti. Pitar kum som sari maw ka thai pet a ti. Thai pet tlak a si. Yang ati le tu pan rori tua tam tuk cu maw Falam pawl hua ta a si kau cu. Sinan atul lem lau. Ral kan do tlang kan tua tlang lennet kan nga tlang ral hrang kan do tlang bung yan tlu kan do tlang mi abia kalak avan pe ka dum cha chim mi kha abia hram thok te khan nan van thei ka loma Online ah lih hrokhrawl in hihi chimmi tamtuk te ah ram chungmi ka hel ti bak kan ti cu mu biadik a chim bakmi a ruah mu. Van pih le law ta seh. Kan do tlang si zianga so uh, credit te tul zianga so uh, bumo ki credit lak te tul ti cu ruang. Ka ihlen nak in bum nak in credit lak te like avan pi ding mi hi zeitluk tlak ai den. a chimmi khi mu credit lak an duh ruangah amah le mah ti kha a ti nain atu ten ah mi hnu mi a chimmi kha ahodah credit a pek i ahodah credit ai lak timi kha van zoh ti hna man si. La cu
khami thu kha si ko kai tlak rel thiam chuang lo ding mu tampi tum pipi tio khawek kha a um hnuai hni si cu van zam in an ra thakmi rit taktak si khami kha minung a zatel deuh thoi phur ṭulmi khi letnet ci pipi si zohman mah bom vialte he van zam min an thlak tin sa van long an zin thlan tak hna sila van long in thlan hna sila apuak kham puak lo nan zumh cio ni maw khi ka chim duhmi cu zei ka hei chim duhmi cu zeidah CTC cutikah an phur thai ve a zeidah CTC cun bia khi kan ngeih tikah khin zei bantuk in thla bia kan ngeih la khi tuak khaumi um cu bia kan bia mi nih bia an chim tikah hin asak ho sep ma sak ho sat lo timi hi bia hi tuak khaumi um tuak lo ngeih thok thok in ngeih su so na ngeih i o nai zum su la cun balo bak si tu ten kan do thlan nak han be chim ho rel thiam mi khi mi lung lak nak thiam mi kan tam tuk le Te calo an lung a cu tikah cu an buai tuk tikah cu cang thei tawk in an thup ta. Cun ral an do awk i an tlan tikah cu an va kilkhawi thei ve nawn ce lo. Cu mi kha khi a tam bik an ngahmi kha cu ti an do ke va long ngah va tuah ngah timi tete a panga pahra ti vek tete kha cu rak um ko e asinan a bor pi i an va lakmi kha cu khua pawl nih an hmui an simmi si khati i an va do i an nei an va long timi a si lo Curuangah khati credit lak ciam co awk ding i buai ko i tuah awk dingmi thil a si lo. Cumi kha ka, ka sim duh. Curuangah cu an va lak man ah kha khua pol in bom an tuah an ṭin an ti an tuah the cumi kha si. Curuangah cumi nih a va dau CNDF min ngan duh lem lo CNO min ngan duh lem lo i a va fe ti vek kha si lo Khami kha kanmah ram si vek in ralkap payat maw an sawm awk hai i kan CNDF ralkap hau in an va lakmi a si ko cumi kha cu khua pawl nih an bawm ko cumi kha si ko cu ruangah khami e ral an thiam e CNDF nih ral an do lo nain hi mi kan va long ngah e timi cu thuphan rori a si ko ruangah cu a dik a dik cun Khua pawl nih an thupnak an hmu. Cumi kha CNDF hnenah an ra sim. Cumi kha lungrual tein an va lak ko. Cumi si. Curuangah credit te, cumi e, bumawk ciam co i tuah ding thil kha a tling lo si timi te kha a fiang ko ti o. Okay. Makhakha mipi sin van langhter ka duhmi si. A chimmi kha ka van dolhter than lai nan van fiang ko mai. A hnen ah na sim.
Cumi kha lungrual te nan va lak ko. An rori si ko. Ruangah cu a dik a dik cun khua pawl nih an thupnak an hmu. Cumi kha CNDF hnen ah na sim. Cumi kha lungrual te nan va lak ko. Cumi si. Cu ruangah credit te cumi e bumok ciam cawi tuah ding thil kha a tling lo si timi te kha fiang ko tio.
Khua pawl nih ralhrang pawl nih mihi bom vialte mu kan vun piah lai. Mihi bom vialte he khua pawl nih masa bom vialte kha hika i kan piahmi kha mu bom vialte kha khua pawl nih an hmuh i Khua pawl nih CNDF kha an chimh hna i CNDF nih CNA kha an sawm hna i hmunkhat lungrual tein an va lak te. A hmaisa a chimmi kha credit kha ahohmanh nih kan i lak ding si lo ti fawn. Sina balte in tutan ah a van timi cu ahodah credit pek CNDF nih CNA kha lungrual duh ah upatnak he a va sawm a ti duhnak kha si. Ahodah credit pek Si an dip piak ve ko cu. Credit kamkhat khi kan soi rua kamkhat le thil tha kan chim rua kan ti tikah khin bia khi tuak awm cu le tu ten maka ka point ka ka chim ding mi si lo le tu ten so pum ni kan pu kan kan kan pu kan ti lam kan pa kan ti lam so pum ni chim mi hi thawngpang a hmasa ah van a bia thawknak chim mi kha mi hi online ah Thuphen a tam tuk ruangah khi biavai vuan a tam tuk ruangah ram chungah phone ka chawnh le ka chawnh bak le biadik a ka chimh ti kha mu. A chawnhmi hi nih hin biadik a chim lo tinak a fiang. Cucu zeidah a si ti cu a tang i ca ka van ṭialmi hi mi hi si. Mi hi mi hi di- February thla ni hlei thum lawng ah hmanthlak a chuakmi makha vialte bom kha zeidah a si ti si ahcun December thla na kul le na kua kum thong hnih le kum kul le kum nga lio i Falam peng Lianvih khua kiangkap a kah dohnak ah ralhrang an rak kah dohnak ah ralhrang an rak zaam. Maka an bom vialte kha an kaltak. Mucu ahcun zeidah a si ti si ahcun hika hin hi minung pali an tlaih hna. Mihi minung pali an tlaihmi hna nih hin an chimmi si December thla ni kul ni kua ni kum ah dok aw si cu makha ni kul ni kul ni kua i anak kahdohnak ah khan an bom len thilri vialte kha lian rih khua in an zam tak i an zam tak tikah khan hi ka hin minung pali an tlaihmi hna hika minung pali an tlaihmi hna nih hin an thuhnak kha a fawinak cun CDM kan ti hla cu ai cylinder mi ai up mi kan ti hla cu mi pali nih hin an thuhnak khan chimmi hna si December thla na kul nu ku an chim cang hna an rak chim cang hna i

Ah CNA nih CNA lei nih ah CNDF an sawm hna i CDF zangiat zong an kal. Makha rakap phu thum te an kal i an va lak ṭimi si. Le cu ca cun supum nih biadik ka chim timi hi biadik salo. Zei ruang ti cun mi hi an rak theihnak hi hriam an rak theihnak hi mi hi bom an rak theih chiahnak i a rak chimtu hna hi mipi zong an salo i Mipi zong nih CNDF zong an chim hna lo i CNDF zong nih CNA kha an va sawm chin hna i an va lak mi zong si lo. December thla ni kul ni kua kum thong hnih le kum kul le kum nga lio ah khan Lianrih khua kiangkap a kah doh tak ah an rak tlaih mi hna ai ap mi kan ti lai maw? Minung pali nih hin hika ka van cuanter mi minung pali nih hin Sian-e sin an rak chim cang i ralbawi sin an rak chim cang i makha khan an rak theih cang. Mu cu cu February thla ni hleihnih ni hlei kher hrawnghrang khan an rak lak i online ah February thla ni hlei thum ah hin biatak tein a van langhsar nak a si. Le ka chim duhmi cu aa sawpum nih Mipi nih timi kha mipi nih CNDF an chim na timi hna kha hi mipi ca zong ah khin leirawinak na tuah dalaan bantuk na si a ṭha lo. Biadik kan chim rua kan ti tikah hin biadik hi kan chimmi he sisat maw sisat lo ti hi ṭha tein minung pakhat lawng confirm tu ding si lo. Mipi nih kan chim na ti tikah mipi um umnak Falam peng vialte caah ral dawh na ser cu. Mipi caah him lonak ding dirhmun tok awm mipi vialte caah him lonak ding bak dang awt. Ral lam na sial chin chap cu. Na chinmi a dik hlei hlei lo ah mipi kha na puh chin chap hna la Falam peng mipi vialte si lo ah Laitlang Chin ram i mipi vialte kha khi leirawitu bantuk ah khin na chiah din ha cu. dohthlennak kan tuah tikah hin bia kan chim tik zong ah hin a a sem khi rua sak na thau ka chimmi a hmaan rua ti bantuk i a upa supporting kan si lutlai kan si ka chimmi an zuk lai ti bat pung sang khin flo tlo tuk in kan chimmi nih hin kan mipi ca zong harnak pek e kan mipi caah ṭhat lonak zong tampi chuah kha ai van chim chih zong ka duh le hihi ahhin tuan langpi ah kan theih cang nain chim zong ka duh sihmanhsehlaw a tu lio cu kan lungrual lio lungrualnak i kan tuah lio si caah ka ti e chim duh loin kan hai um ko a ṭha tein duh usi chau CNA lei mu CS VCS kan ti lai mi hi pawl zong nih tuanpi an rak chim cangmi si lak dingin hriam cu zat cu zat cu zat um timi zong hi an rak chim cangmi si le zei si poah upa supporting upa kan si ah kumkhua lei upa zong kan si cang hna bia kan chim tik ahhin adik set ma dik set lo ti hi pakhat sin lawng confirm tu lo tu ten tu zei ruang tak na ralrin chem ding si ti si ahcun Tutan ah hin ho cio paoh credit duh cio si tikah chim hmasa le phuan hmasa ka chimmi hi dik si ti bantuk hin kamkhat lei upa nan si ahcun atu ah ral do lio hmunkhat a tu ti lio kan si tikah CNA lei zong namah CNDF lei zong hel hel lawng si loin CN CNA lei zong ralbawi zong chon hau lo mi hi kanmah lei media nih cutin nan tial le zeitin dah si a sining ti zong kha hel hau cu phone lo hmunkhat te zong phone chon khawh an si ralbawi pakhat kan chawnh lio ah taingen le rak kai liomi kan chawnh lio zong ah hin ralbawi kan ralbawi kan chawnh lio ah hin ka chawnh lio ah hin namah CNDF zong dum an ṭhuttir ning hi ṭha tein theih bia ralkap sawm thum an rak thah lio hna kha bom in an thah lio hna kha nan hmuh ko la makhat tin ah khan zeitin ral an kham ning le ti pawl zong hi kan theih viar online i nan ral bawi khi zong khi khi ka lei upa hruaitu si an diep nan chia mi hna zong kha kan kan chol lio a um mi chu khan nan pa le te nih nan u le te nih chutin online bia chim le zia ram chung le nan rak ngai mo zeitin thlan nan ruah ti zong khi kan hel hna na an bia chim mi da tak chu ka chim bai lo mikhi kan chon i ti mit hmai an um ding le mi hmai an kha lo ning dong ke nan naw le ti kha tuak tim tuak tam piak na ula tha online ah biachim hi asum naw si bidik kan chim ro kan ti tika hin kan rak li chin chin ning hi alang le tu te na ka chim du mi chu zaida si upa lungfim kan si chang e zei zei kan ti la kan chimmi hi a mi zapi nih an rak ngeih phat thi ti bantuk hin mi zapi nih an rak ka zumh la hruaitu kan si caah ti bantuk hi ruah ti ding selo chun zan in tu ni a cangmi hi hopoh nih phone chawnh khawh cio se cu vi bang in a rak ngaitu mipi hna zong nih bantuk i a bia an chimmi kan theih tikah hin kan pale te zong hi khi hruaitu upa zong thim tin hna la usih hi bantuk nih hin kan ram kan lungrualnak zong a hrawk chinchin i kan remnak ding zong a hrawk chinchin tu si cucaah cun mipi rak ngaimi hna tutan ah van a fianh ka duhmi hna cu Tutan February thla ni hleithum i bomb veizat mi hi bomb mah vialte a lang mi hi kamkhat kamkhat i rak a cuh len mi hi zeihmanh si lo. Kamkhat khat i CC ne lak heti bantuk cucu nunak at vei bantuk CNDF nih hiti bantuk kha a zumh ki zu ki a si lo. A si taktak mi cu zeidah a si ti sia cu mi hna pali an tlaih mi hna December thla ni kul ni kua kum thong ni le kum nga kum kul le kum nga lio i Falam peng Lianri khua kiangkap a kah dohnak ah an meithal an zengkuan te pawl an zam tak dih mi si an zam tak i mi hna pali nih hin CNA ralbawi sin an chim i lak ding in an rak timh tu a cang mi si sihmanhsehlaw caan karlak ai remre lo ruang ah December February thla ni hleithum ni hleikhat hrawnghrang February thla chung lawng khan lak khawh si i ti bantukin February thla chung ah khan credit zong van cu cio si macu pin ahcun February thla ni hlei nga sopum ni CCRC an phaisa patak tein amah mipi nih CNDF an chimh hna i mipi nih CNDF an chimh hna CNDF nih CNA an sawm hna lungrual te an lak ṭi ti bantuk hna kha a chimmi kha a sin lo zia kha ka han ka van langhter duhmi si zei si zong ah kan chimmi hi ho cio pau nih a dikmi le a hmaanmi ti hi kan rak duh cio tuk nak ah hin kan na lap tuk cio nak ah rian rang thong thet hi kan na lap tuk cio sihmanhsehlaw biadik hi biadik hi foi le bai rian rang te thei ko si lo caah khan tu nu ah ka van tlai deuh sual ko sihmanhsehlaw zei si poah nan rak ngeihmi nan rak ngeihmi cungah fianternak an pek hna si cun kai lawmmi ka si ko cucaah cun atu caan i a rak ka ngaitu vialte nan cung kai lawm i thaizing zanlei zongah zeitindah kan miphun lungrualnak dingah kan lonak dingah bia chimmi zong tuzang ka van langhter ter ṭhat te le chun ṭha mang ṭhe din hau ti kha tuzan ah tu ten ah hen van chim ka duhmi si ka, ka chim pel sualmi zong um kho men fak deuh in uh, kan hnursuanmi hna zong nan um kho men sihmanhsehlaw uh, pakhat le pakhat ngai thiam hna silo kan miphun dothlan ah kan teinak dingah lungrual ten kan hlau si biachim upa kan si ah ngakchia kan si ah zeitik chim capu ah biachim ralrin hau si lo uh, pakhat le pakhat kan remnak ding tu uh, siseh Kan dohmi mi awnglai nih uknak lakmi ral duh hramhram uknak a lakmi hi kan duh lomi si. Kan duh lomi hi ai khat dih hi ralhrang kan a ci kan hmihnak dingah. Sihmanhsehlaw kan kalnak lam ai dan cio ruangah kan i ton tikah ai seh ai bohmi Ai simi san hlah usih. Kan a ton tikah kan thazaang tu ai funmi siseh, lam dang in kan dohnak lam ai dang cio. Sihmanhsehlaw kan a tong lai. Cu lam vialte in kan honnak lam ai dang chih lai. Sihmanhsehlaw cu lam kan a ton tikah kanmah le kanmah ai thawpmi si loin kan tha tu funtom usih law mi awnghlain kan teinak ding tu siseh. Kan, kan tei duhmi cu mi awnghlain tei kan duh. Cucu tei kan duh. Laimi kan khuaruahhar ngaimi cu piar a tlainak ding ah khin vur le vur le apple peh ahcun piar khi a chuak kho an ti. Mah cu ai rem rih lomi hmanh ai peh kho i thei a chuah ahcun ziah kan duhmi ai khat ko ah lungrual kan kal khawh lo timi hi hruaitu upa hna, supporting upa hna, hruaitu upa vialte hna ah tuak cang mu kum nga kan kal cang hi kum nga kan kal chung ah kan thazaang ai fun tom ding hna tluk kan fun tom mi hi se ruang si ti mi hi kan pal te hruaitu vialte mi zei ngakchie upa bik tiang hruaitu thazang do thlen nak thazang chu mi vialte kan lung phim se ti jong kha ka han chim chi ka du e a chun tha mang tha ri naw a pakhat te van chim ri ka du mi chun methel chok nak kong batak te ka chim la ka ti mi kha uh, tlawmpal information tha tein ka lak lio si uh, kei cu dikthlir te information lak lo i chim kha ka duh lo caah khan tu he dikthlir tein receipt kong he veite pawl he ka lak lio thuma se ma cu receipt tiang ka chuak pi khawh tikah hen ka van langter tila timi kha meithel chuak nak i kan chim te la ka timi kha ka rau deuh zeruang te receipt kong he receipt atu an tu mi kong he atu hi ka kawl lio cu ma si caah khan ka van rauh deuh nak si zei si po ah makha kong meithal cuk nak kong kha ka van langhter hrim te ko lai cu ca cun lungsau ten rak ha ko nau kan hlen ha bia salo timi kha song kha ka van chim ka du zei si po ah ka ba chim min lok tlin sia cun mipi ni thil fiang an thei khon dak ding ah rak pho zam ve ko ti mi kha ka hin ban chim zong ka du chun tha mang tha din hau